gima koro itim nikech aneno kiseola odni ma isiko mana ni gimoro amora ok inyal gimoro amora ok inyal an awuok adhi ng'weto iwinja adhi ng'weto adhi manyo alot ka to koro in gimi iwuog imanyane gima inyalo loso to gima duong' ichak tedo ket pi e kendo adhi ng'weto baba umar alep no an oseola in donge pesa ok owe ma kata mar alot koro in idhi ket pi asekoni kamano ni an adhi ng'weto aa kik ikasa nikech an bende aol nyathi dhako wadwa weuru mondo ang'weti Ei, wacho saa saa e piny ni awa. Ei, ei, omit mana kintie gima ikowe go wada. Ei, ei, adek pile, osuga pile, to kia ang'o? Nyathina, oroma. An dalawa nok- nokong'ad penda kata galot go wada. Ka wuoru kende osiko gi koko, ralep ma. Wuoru ola. Eh. In kasiri kasiri nyathina kasiri. Ing'e ni wuoru no. Akia kata ni en gi dhako moro oko kono. Mok ba kobiro ka to kecha kecha pa. Pino timo nono. Eh. Ah. ah. Ana ah, ah, obeyo dala na onge dhako madonje. Dala no. Yawa chieng'no dwa negre anega. Udwa negre anega ma eh, gibiro ng'e ni kama kar asembo be ni mabor. Asembo ni mabor ma eh. A- Be eh, yawa. De minwa ne eh, kaka sani ang'weto ma- mana sungora cha. Asiko ni mama, an akia ng'weto. Mama, an akia ng'weto. Sani tinde ng'weto oroma, obara ndas owada. Eh, Achieng'. Achieng'. Achieng'. Mano nyisa ang'ono. Ne, wuoyi. Chung' ane kanyo. Wagamne kata wendo kom kor kung'e. Ma tong'a, ma tong'a. Ok wagamne kom. Isechako kelona ka chuogi e dalana ka. Donge kasegamoni kom ting'eri gi wendo? Omera in ng'a? Wagamne wendo kod. Ne, achieng' bina ka. Kom mane mane wuon gi mas- mane osekelo na e dala. Yepe wendo kodonjo dongi gamo ne ga kom mama Wuon yawa. koda kiketo gudu e wiyi. Iluonga ni Victor. Bed mos. Ka in Victor dala na yom ang'o? Gima Hmm? Yom ang'o? nabiro omo bu. Buk mane? Omera.

An nase aseluoro pinje ma kora e e e e e. Pok naromo gaila. Magam ne wendo ko. Achieng koma onge ma ka wuoru biro biro kae to yudo ka Aya ero wuoru ana onge wa. Winju winju wachu ana onge. Anena ngogo ne ne Ma sufria nyaka ne ah, mina chieng' magi anana. Ang'o manie kendoni? Wuon achieng' an ing'e na onge wach nikech nyachieng' asekon awuok kaka adhi ng'weto. Achieng' aneno mana ka skwekore mana gi chwo kuonde. Achieng', An. ipodi duogo e chwo ma yocha sekweri cha. Ah, don maro kinyoro mchemo duogo omo baba. Oduogo omo pap ka imiyo me buk. Yawa. Donga koro ni odonjo. Omera wuod Okelo. Tamore. Kawuono ichak ikelo tiendi oka. Wuon Achieng', wuoyi ni dwaro adwara mondo ogoye goch moro. Omera wuod okele, chak ikelo tiendigo ka. Eh, anya- Idwaro ang'o e nyara? Bi ane ka. Luyo, awacho ni Kama osiko Mano dwaro kode mana nyara, buk. osiko kode Omera nyara. wuod okelo, kawuono dhi chak ikelo tiendigo ka. Mane? Buk mane? Buk mane? Mar kiny dwa nyalo romo. Ne, in mimiyo fee nadhi nono, don't. Achieng'. Base kweri e nya nyathini. Isekwara but revision ema watimoga kode mar buk kiny wanyalo romo. Min Achieng'. An bugno ok awinj maber to en ema Ang'o ma nyathini dwaro dalana ka? Ma to dwaro mana nek. Omera wuode okel ang'o midwaro dalana ka? Akoni ni kodhi ma kokelono we ting'o ikelona dalana ka.

Pod ing'iya. Ing'iya dhi dhi- ne luw yo idhi kama idhiye. Ichak iduoge e dala nani? Min Ibiro achiel. neno. Achieng' duog ka. Achieng' mane achak achako wuotho chak gi siasa. Nanyisi niya kineno kiromo achieng'. Dalana kai an agonyi thuolo. Eh, Kineno kiromo dhiyo idhi ka sani oromo we kethona school fee. Sa te Tikonwa pesa ma wuon achieng'. Pesa ma nyocha go e mjengo, satia go mjengo, achieng' nyar mara dhi ng'wete kawuono atiekra gi nyako ni kenda. Iya owang' mogik. Ma nyako ni timo ang'o? Namoko mach to nobiro omo gande buge mar kiny bang' wanyalo romo. Min achieng' duoga ne bathe ka. Sorry ka. Mang'o?

mana gi chwo mane koro ji en kuondegi. Sani mama Ochaya. mina chieng ni nyiso nyako nyathini ni omok mar sadi. Ne kar mana sa ariyo. Sari Nyaka sani sa nyaka abiriyo. sani adonjo ka denyo, achieng adonjo ka denyo nyaka sani pod aneno ka pi kaka noketie oduone kendo. Morumo. Ya magi ya nyasa chiel anen achieng basegoyi adieri Osebudho ne goch. basechwadi. Podi. Idwa mondo achwani. Min Achieng', Isebudho. Min Achieng' nyathini bong'eya maber. Okia iwi. Bong'eya ka lengoraga ir jo ir ji. Wiye osewil kodi. Odagi tang'ne matin mondo one. Ya kare nyithindo gidwaro ang'o? Matin, in ing'e na chwadi moko kono Nyathi kitang'. kibiro maber to nyathi ok ele. Achieng' asekweri ni ng'iye classmate ma fine mibedogo. Wuod Okello werigo minenoni. An kik ikel na nyakwaro ka ma onge Un mbele guk ma kata pile chien, pile ni onge pile adwoka, pile gipiro uomo buk, pile nyakwaro. pile uomo buk. Kara ang'o ma timo un? An aonge time mar piro nyakwaro sani. Pod atin. Ah, ah, mama nyakwaro to kakelnu. Achieng'. Ichando na nyam. Mibiro ting'o Kik ibiro ich- ng'eyo. Achieng' mineno ni. Hey. Winj wach mamau ni, ti winj wachna an babau. Luyo idhi ing'i gima inyalo timo. Luyo idhi idhi ing'i gima inyalo timo. Chak inuoye. Min achie nyara nyak- nya- nyar mara ng'ina gima nyalo loso kanyo. Ng'i ane gima inyalo loso. Wang'i Weche manyalo nyithindo gi tek. kae mondo wayud Ei. ane kaka wanyalo- Nyathi oroma roma gi weche chwo, weche chwo. Anyuomora gi a- ya joma nyuolo nyithindo ma nyiri. Wanyuolo ute wan e dhier. Ei.